Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар! НТР каналында сез көн темасы тапшырын карыйсыз, студиядә алып баручы мин Гөлназ Кашаева. Дәресләр кызыграк һәм мавыктыргыч булачак. Түбән Камада 5 балалар бакчасы 1-нче, 12-нче, 15-нче, 83-нче һәм Ташлык авылы балалар бакчасы грантка ия булдылар. Бу хакта бүген без җиңүчеләрнең берсе белән аралашабыз.

Амин, рәхмәт.
Түбән Каманың биш балалар бакчасы 500 э, мең сум күләмендә грантка ия булдылар. Грант тогыз турында әзрәк сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт, әйе. Бик зур эш инде бу. 2021 э, ел э, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел кысаларында Э, министрлар кабинеты тарафыннан менә шушы грант игълан ителде июль аенда бу эш даими эш инде ул ләкин аны проект итеп әзерләп бирергә кирәк иде шушы грантка ия булу өчен э, грантның үзенең максаты бурычлары аннары соң э, нәтиҗәлелеге анда инде критерийларга кертелгән иде актуальлеге яңалыгы Күпме кешене үз эченә ала, нәрсә өстендә эшли һәрбер менә шушы грантка бирелгән проект. Безнең шәһәрдән тугыз балалар бакчасы грантка бирде, менә сез әйтеп киттегез, инде биш балалар бакчасы отты. Һәр оешма бу эшне даими алып бара, ләкин һәр оешманың үзенең үзлеклелеге бар һәм аермасы була инде. Безнең проектлар, мәсәлән, бик күп алар. Ләкин менә именно шушы нигә максатка юнәлтелгән проект туган яшимен туган телдә яшимен туган илдә сөйләшәм туган телдә бу горурланып әйтәсем килә безнең шәһәрдә беренче многопоточный проект бу үзенең эченә алган алты проектны һәм инде без бик шат бу проект грантка ия булуына
Туган телне, гореф-гадәтләрне, йолаларны, аларны кечкенәдән өйрәнергә кирәкме? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, ул гаиләдән башлана. Без менә без бит э, ни генә һәрбер кеше үзенә әтисен, әнисен искә ала, әбисен, бабасын искә ала. Кайда гына килеп терәлсә дә гын, менә минем әни шулай әйткән иде, менә минем әти шулай әйткән, менә минем әби шулай әйткән иде. Бу бит инде гореф-гадәт дигән сүз. Менә Безнең балалар бакчасына, татар балалар бакчасына балаларны килер алдыннан январь аеннан мин инде ничә баланың чиратта торганын беләм. Аларны һәрберсенә э, хәбәр җибәреп чакырам балалар бакчасына бер көнне. Теләгәннәр барысы дагын шул көнне килә. Һәм мин аларны инде ясле мозаикасы, нәниләр мозаикасы дигән группага чакырам. Ул нәниләр группасы дигән мозаикасына Йөреп, алар инде бу балалар бакчасы аларга тәңгәл киләме, юкмы, ләки, бәлки алар рус телендә дә тәрбия белем алырга теләкләре бардыр. Алай булса, алар шушы январь, февраль, март, апрель айларында күреп инде татарча белем алганнарын бу балалар бакчасында, башка балалар бакчасын сайлап алырлар. Ләкин руслар да бар, безнең балалар бакчасында калган. Менә бу бала бирегә бала анасы белән бергә йөри. Алар татар телендә бергә безнең тәрбиячеләр белән аралашалар. Алар монда музыка белән шөгыльләнәләр, физкультура белән шөгыльләнәләр, аннары соң э, рәсем белән шөгыльләнәләр, телне үстерәләр. Ләкин боларның барсының да эчтәлегендә халык фольклоры, татар халык фольклоры. Менә бу ясле мозаикасы. Кечкенәдән тәрбияләү дигәннән әйтәсем килә. Ярар, балалар балалар бакчасына килеп керде. Э, монда инде безнең бар э, төрле милләттән балалар. Алар инде руслар, башкортлар, татарлар, чувашлар һәм безнең икенче проект килеп керә арасына. Монда инде милли мозаика. Менә шушы балаларга юнәлтелгән ике дәүләт телендәген сыйфатлырак бирү э, йөзеннән бу проект эчендә алар белән өстәмә эш алып барыла. Гореф-гадәтләр буенча дип әйтәсем килә инде. Ә ничек менә чыгып китергә хәзер гаиләгә? Ярар, без балаларны гаилә белән гаиләләргә күрсәттек, беренче гаиләләрне алдык, аларга аңлаттык, ике телне дә генә итергә, үзләштерергә кирәк икәнлеген, ничек үзләштерелә икәнлеген, педагогик аша, халык педагогикасы аша. Хәзер инде безгә гаиләләрне берләштерергә кирәк. Менә килеп керә уже өч яшьтән безнең гаилә фестивале дигән проектыбыз. Гаилә фестивале туган тел. Бу нәрсәдән тора? Биредә безнең Инстаграмда биениләребез бар, битләребез бар. Шул битләрдә безнең мастер-класслар. Бигрәк тә 2020 елда актуаль булды инде бу, чөнки э, бер аралашып булмады гаиләләр белән бергә, җыелышып булмады. Ләкин онлайн форматта э, атна сайын безнең педагогларыбыз аларга халык фольклоры белән таныштыра бардылар. Биш юнәлештә таныштырдылар. Менә сезнең татар балалар бакчасы башкалардан нәрсә белән аерылып тора? 1991 елда балалар бакчасы ачылган, безгә быел 30 ел була, әйме. Мин нык горурланам, чөнки менә шул 30 ел эчендә ул үзенең статусын саклап кына калмады, йоклап кына калмады, ул үсте. 2016 елдан безнең балалар бакчасы Татарстан Республика тарафыннан Түбән Камада бердәнбер төп бакча итеп билгеләнде татар телен өйрәтү буенча. Ул 3 еллык статус иде. 2019 елда ул статусны безгә яңадан бирделәр. Чөнки без аны, мин инде ышанам, йоклап кала алдык дип әйтәсем килә инде. Бу җаваплы, бик җаваплы статус дип әйтәсем килә, чөнки син башка балалар бакчасының педагогларын дагын өйрәтергә тиешсең, милли гореф-гадәтләрне бирергә, татар теленә өйрәтергә, син аларга үрнәк булырга тиешсең, ярдәмче булырга тиешсең. Менә шуңар күрә инде безнең балалар бакчасында әйтеп киттем бит инде кечкенәдән ала башлыйбыз икән, балаларны мәктәпкә чыгарып җибәргәнче алар уже гел милли рух белән чыгып китәргә тиешләр балалар бакчасыннан. Әгәр дә алар менә әйтәләр икән, әти-әниләр, мәктәпләр, алар бит сезнең аралаша алмый татарча дип, Мин шат аларның җаны милли булган өчен. Әйе, әгәр дә син аңа макшатсан программа буенча бирәсең икән сорауларны, алар программа буенча җавап бирәчәк. Ләкин көндәлек аралашуга, кибетләргә кереп киткәндә, алар рус телен дә кулланалар. Бу бит аяныч түгел, бу бит ике теллелек барыбер. Эчтә сакланган икән, ул аны барыбер кайчан да булса үзенең баласына китереп бирәчәк, чөнки аның әле әти-әнисе дә генә шул рухта яши. Грантка кайтканда. Әйдәгез.
Грант акчасын кайда тотарга җыенасыз?
Бик уйлап төздек инде без аны. Хәзерге заманда бит менә әйтеп киттем, әмма безнең балалар бакчасы төп бакча буларак күпме педагог җыела. Э, шуңар күрә безнең бар э, нибез интерактив оборудованиеларыбыз дагы булырга тиеш заманча Урындыкларыбыз да заманча булырга тиеш. Чөнки килеп кергәч тә залга, музыка залына. Дәресләр кызыграк, мавыктыргыч булачак. Әйе, интерактив э, такталар Га, ниттек, э, э, сметага керттек интерактив такталарны, проекторларны керттек, урындыкларны керттек. Һәм инде күптән мин э, хыяллана идем, 91 елдан Э, олы педагогларга тегелгән костюмнарыбыз бар иде ләкин бит инде утыз ел аның арасында без әлбәттә тектек инде лейси песни конкурсында катнашыр өчен теккән идек э, татар милли костюмнарын име менә э, олыларга татар рус костюмнары читекләре белән бергә тулаем костюмнар инде без генә кулланырлык итеп түгел ә менә шушы нидә бәйгеләрдә катнашкан мастер конкурс мастер классларда катнашкан ата аналар да аларны киеп чыгыш ясый алсыннар өчен аларның бит бөтенесенең дә мөмкинлеге юк андый костюмнарны табырга ә монда килгәч алар костюмны кигәч алар гел икенче алар чын чынлап менә үзләрен татар итеп хис итәләр тагын Микрофоннар. Балаларыбыз бит инде безнең Сабан туйда чыгыш ясый, нидә гаилә паркында чыгыш ясый. Күп кенә бәйгеләрдә чыгыш ясый, ләкин аларның э, башка кия торган микрофоннары юк иде. Менә шул микрофоннар. Аннары әти-әниләребезгә чыгыш ясарга микрофоннарыбыз юк иде, стойкалы. Менә аларны нистәк. Списогыз бар инде.
Ой, бик әйбәт список.
Менә э, Риза Мәсәровна, э, сезнең татар балалар бакчасында милли мәдәниятебезгә мәхәббәтне, балаларда мәхәббәтне уяту һәм туган телне саклап калу һәм үстерү өчен нинди чаралар үткәрелә? Мастер-класслар булды, аңладым. Әйе, әйе. Э, һәрбер балалар бакчасының эше төп программа буенча оештырыла бит инде. Ул программаның бер өлеше тора икән, мәктәпкәчә алып Кече яшьтән алып мәктәпкәчә программасы булса, икенчесе сөенеч программасы. Именно милли мәдәниятне тәрбияләү программасы инде аның. Аннары инде туган телгә өйрәтү буенча безнең татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел программасы. Аның эченә бик күп кенә эш төрләре кергән. Монда бит инде бәйрәм иртәләре дә кергән, ачык ишекләр көне дә кергән, э, семинар практикумнар да кергән. Менә минем әйтеп китәсем килә, безнең э, Республика күләмендәге семинар-практикум ул безнең еллык, ел саен оештырыла безнең балалар бакчасында. Э, биредә инде менә алдагы елны биш шәһәр катнашты Татарстан Республикасы буенча, аның арасында тагын өч район катнашты. Монда инде без белем алышабыз менә шушы эш төрләре белән. Э, әле ул бит э, ни генә түгел, менә эш төре генә түгел, аны ничек оештыруы да бик мөһим. Мәсәлән, педагогларның элеккечә генә нидән атлап бармасыннар өчен аларга максат куела. Үзләренә нинди эш төрен аларның күрсәтәселәре килә. Кейс технологиямы, бук трейлермы, анда лепбук кулланалармы, винилбук кулланалармы, менә шуларны күрсә, шуларны кулланып, нинди эш төрләре белән алар үзләренең тәҗрибәләрен нигә республика күләменә чыгара алалар. Чыгардылар. Алар бит тәҗрибә җыя. Менә бүгенге көндә безнең балалар бакчасында 17 методик әсбап рецензия алган һәм бастырылып чыгарган безнең педагоглар тарафыннан. Шушы милли тәрбия бирү буенча инде алар барсы дагын. Менә сезнеңчә хәзер бит инде замана үзгәрә. Заманча дигәннән, әйме, менә тәрбияче заманча да иҗади кеше булырга тиеш, шулай бит? Менә сезнеңчә тәрбияченең төп төп сыйфатлары нинди? Иң беренче сыйфатны э, мин куям инде балаларга мәхәббәт. Балаларны балаларга мәхәббәт янында бала була белүе педагогның ул Үзен бала урынына куеп хис итеп карарга тиеш, аңа тәрбия ысулы тапканчы. Иң беренче сыйфат. Икенчесе җаваплылык. Чөнки җаваплылык үз алдыңда, бу бала кем булып үсәчәк? Җаваплылык бала алдында, син аны үстерә алдыңмы? Җаваплылык ата-ана алдында, син аңа бөтен булганыңны бирә алдыңмы? Аннары инде хәбәрдарлык. Заманчалык кына түгел хәбәрдарлык. Менә безнең ил нәрсә белән яши, аяк бер аякта атлау өчен аның бер бар нидә дә хәбәрдар булуы бик э, мөһим бүгенге көндә. Э, белемне һәрвакыт үз белемеңне үстерү инде. Үз белемеңне үстермичә заманча атлап булмый бүгенге көндә. Тәрбияче ничек булырга менә хәзерге вакытта э, бүгенге көндә бит цифрлаштыру дөньясы, шулай бит мобильлек. Бик авыр. Балалар шуның хәтле заманча, бөтен әйберне беләләр алар, әйме? Шулай бит. Әйе, әйе.
Цифровизацияне мин аны э, башкачарак та күз алыйм әле. Бу бит э, бүгенге заманда цифровизация мин э, күз алдыма китерәм баланың нәтиҗәлелеге дип. Ул цифрларга бәйләнгән. Ничә аның дипломы бар, ничә аның э, нәтиҗәле эше бар һәм э, бәяләрне биргәндә дә олимпиадада җиңүләре бар. Ләкин ул олимпиадаларга чыгарып җибәргәнчә күпме хезмәт куерга кирәк шул балага. Күпме хезмәт бит ул педагог тарафыннан гына түгел, менә шушы гаилә әгъзалары тарафыннан, э, әти-әниләре тарафыннан. Әти-әниләр безнең эштә, әби-бабалар тарафыннан бөтенесе дә бала белән бергә бердәм булса гына, алар аны күтәрә алачаклар. Заманча булу өчен цифровизация вакытында педагогка заманча булу өчен үзеңә дәген һәрвакыт уку укырга кирәк менә мин үзем дә мәктәп кеше баланың анасы әти әниләр белән мөнәсәбәтләрегез ничек корылган әти әниләр катнашамы чараларда бик актив катнашалар мин бик рәхәт бик рәхмәтлемен үземнең әти әниләремә унике ел шушы мөдир булып эшләү дәверендә э, бер тапкырдагын бер әтиәнеңдәген мин э, менә юк эшләмибез дип әйткәнен күргәнем булмады әгәр дә ул конкурсларны алсаң күргәзмәләрне алсаң балалар бакчасында оештырыла торган 253 ата ана булса анда 200 эш булачак безнең аларны куеп бетерергә урыныбыз җитми ул э, заманча ниләр бәйгеләр әле ул име әле бит бар, бар аның ә, менә милли рухны саклый, саклый торган бәй, Әйе. ниләр бәйгеләр мәсәлән кул эшләре анда дагы бит ә, була 50 процент эш ә, әбием сандыгы нинди генә сандыклар күрмисең ул ә, нидә күргәзмәләрдә аннан инде бер җыелыш тагын безнең ә, былай гына үтми гомум җыелыш менә безнең кичә генә булды гомум җыелыш һәрбер өстәлдә безнең ята ручкалар э, кәгазьләр ята уеннар ята чөнки аның практик өлеше бар Иң беренче эш итеп бу балалар бакчасына килгәч 13 өстәл алдым, чөнки 13 төркем. Һәр төркемнең ата-аналары 13 өстәл артына утыра. Һәм инде шунда эш башлана. Минем фотографияләрдә күп инде без аны якладык тагын. Э, Бик кызык, бик тиз җавап бирәләр, чөнки кулда хәзер телефон. Нинди генә сорау бирсәң дә, Санпин буенча бирәсеңме, нәрсә буенча бирәсеңме, мин риза. Эзләсеннәр, тапсыннар, җавап бирсеннәр, чөнки ул аларны үстерә. Сезнең балалар бакчасында тагын нинди түгәрәкләр эшләп килә? Түгәрәкләребез бик күп, чөнки без федераль дәүләт белем бирү стандартларының биш юнәлеше бар, шул биш юнәлеш буенча буенча дагын бар түгәрәкләрдә булсын дип үзебезгә максат итеп куйдык. белгечләр арта тора. Мәсәлән, кечкенә безнең инде иң кечкенәләр сорый инде һәрвакыт түгәрәк, түгәрәк. Мин инде әти-әниләргә әйтәм инде, 2-3 яшь бит әле, балакаем, уйнарга өйрәсеннәр, өйрәнсеннәр әле зинһар өчен, аннары соң түгәрәк эченә кертеп җибәрербез. Но запросы родителей дип инде без аныймы? Анда инде безнең үстерешле түгәрәк ул э, блоки Дюеныша, кубики Кьюзнера, шул түгәрәкләр буенча балаларның үстерү өстендә эшлиләр инде. Аларны бердәм уйнатырга өйрәтү түгәрәкләре дип әйтим инде. Аннары инде кереп китә безнең э, бию түгәрәге, җыр түгәрәге, э, галокамера, кислородка, кислородный коктейль. Аннары соң э, йөзү түгәрәге, тренажерларда эшләү түгәрәге, спорт түгәрәге. Тагын нәрсәләрне генә онытып калдырыйм микән? Логопед түгәрәге, әйе, биюләрне әйттем. бик күп. Әле арттырырга сорадылар кичә генә инглиз теле түгәрәге кичә нәрсә буенча ә мелкий моториканы үстерү буенча түгәрәк ачып булмас микән хыялланабыз менә кабинет төзи башладык робототехника лего конструированием тулаем тулыландыргач анысы дагы безнең булачак дип җавап бирдем инде үземнең дә балалар бакчасына барасы килә хәзер ой рәхәт балалар бакчасында җаныңны биреп эшләсәң шул рәхәт балалар бакчасында Безнең Түбән Камабыз күркәм юбилеен үткәрә быел, шулай бит, 55 яшьлек. Менә безнең балаларыбыз, бөтен шәһәр, бөтен дөнья аларга калачак бит инде, шулай бит. Бу безнең киләчәгебез, алар безнең киләчәгебез. Менә балаларга, аларның әти-әниләренә сезнең теләкләр, Сәмирә апа.
Хөрмәтле шәһәрдәшләр, мин барыгызга да сезнең коллегалар дип әйтәсем килә. Чөнки Татарстанда яшәүче һәрбер кеше, безнең шәһәребездә яшәүче һәрбер кеше милли җанлы дип саныйм. Һәм инде үз-үзеңә максат куеп, мин үземнән, үземнең кулымнан килгән бар эшне дәген шушы шәһәрем өчен, шушы балаларым өчен, шушы илем өчен эшлим дип яшәсәң, без барысына дагын ирешербез дип ышанасым килә. Барыгызга дагын Тигезлектә, бәхетлек, бә, э, тигезлектә бәрәкәтле, бәхетле мул тормышлар телим, уңышлар телим һәм балаларыбызның чын-чынлап безгә терәк булып үсеп, бәхетле тормышта яшәүләрен, тыныч илдә яшәүләрен теләп калам. Э, Риза Миясаровна, сезгә э, сезнең эшегезгә нәтиҗә ясаганда әфәрин дип әйтәсе килә һәм инде әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт.